Merħba sinjuri dan huwa shooter program fuq il-wan mit-tnej sal-ħadd tal-ek dejjem tittarana u jekk issib xi ħaġa li tottalina ebgħad inna hawnhekk.
Issa tafu li ġejja l-ikla tal-Milied. Ma nistax nikol iktar diġà. U ħafna nies imorru għal dak li huwa tradizzjonali tal-Milied, però jiena nixtieq ninsisti ma'kom li tħobbu s-sajru biex tużaw it-terminoloġija it-tajba waqt li waqt li kunu għaddejjin bil-preparamenti ta' tisjir. Nibda jien? Ibda. Nikkarvja id-dundjan. Fuq master ġefx majta li bil-forsa.

Eh, Insomma, tajjeb li nġibu dal-ħafna master chefs minn barra, pero naħseb hija importanti wkoll il nużaw terminoloġija adekwata għal kċina tagħna. Tajjeb ħafna.
U għalhekk ħankunu qed inkomplu ma' tema tal-miliet mhm. u fejn ħammorru? Fejn ħammorru. Ħannibatu lil Raymond jara dar bit-tiżin oħra.
Ninsabu fil-pizza taħallija, minn ftit il-ħasrin il-taqaw ma' Matthew Matthew u persuna oħra li ffissat fuq il-Milied. Ħa nħallikom taraw ftit il-faċċata tad-dar tiegħu. Matthew, kemm ilek tarma din il-faċċata? Ara bdejta jisu kważi erba' snin ilu. Dejjem inżid biċċa biċċa u issa wasalna fil-prodott kważi finali. U x'kien li ħajrek li tibda din il-faċċata meravilja li qed naraw warajna? Ifimni, l-ewwel ma bdejt boġġet żgħir. Hemm dak il-fairy lights maċ-ċinta, dak li sa jisu snow nieżel biex niftehmu bdieħ bdejt. U bada ħalli ħsieb qed mal-faċċata qed nagħmel xena ta' presepju. U bdejt bil-mod, l-ewwel ma għamilt id-dekorazzjoni ta' fuq il-bieb, fe- ovvjament iċ-ċentru, Fem Ġesu Bambin, il-Madonna u Xanġeb, u bad bil-mod il-mod dejjem bqajt inżid.
U kif kont titkellem ma' Matthew, semmi li xi ħaġa interessanti li għandu f'din il-pitturi hawnhekk mal-faċċata illi da xejn xi Mela, iva, din ta' warajna, iż-żgħira hija tifla. Ġifieri l-artist qalli qalli nagħmlu qalli nagħmlu t-tifla. Grazzi ħafna Matthew u minn hawnhekk mill-pjazza ta' Ħallija lura linja fl-istudju.
Prosit, kemm hawn min uffissat fil-miliet. Intarmajt.
Jiena dejjem armat ruħi, ma tantx Antipatku.
U llum hija il-World Arabic Language Day. U propju llum b'dan eżerċizzju ħafif ħankunu qed naraw kemm il-Malti u l-Arbi għandhom x'qasmu.
Dan huwa Malti pur. X'għandna fażi tijom tijom jenna Malti naqla l-art. U din, arbija mill-Marokk. X'jisemma fażi, eh? Fatim Ghumeri. Il-fażirrari tiegħu fażi! Jekk ngħidlek fażi m'għandekx imqass sux. Inti xi tgħidli? Imqass minn fejn ħanġibulek minn għajni, eh faż. Bl-arbi?
Minn għajni.
Huss!
fim ta' fazi tini oħra. Jek tnejn ikunu jixxibħu jkunu? Twins.
Jek għanda twin ġejba u kol ta' ma naċ li jem fazi tijom tijom faz. Le,

Kalzetti? Għavara, kalzetti ma ġiġ ħas li t-tlieta dem nitlib xi waħda.
Msielet?
Tajjeb.
Anka l-msielet, eh, meta toħroġ ġiri n-nisa specialment, dem jitlu waħda nisa. Iktar, iktar, iktar.
Kliwi. Eh.
Kliwi kif mod fuq kliwi. Għandek raġun, għax waħda taddi ta' fil-verita zejda l-ora, ġifiri tuwa, tuwa l-ora. Imma ġiġ t-saqsini da ħafna affarijiet.